مەزنترین مامۆستا ڕۆحانیەکانی جیهان هەر لە زمانی دێینەوە تا سەردەمی نوێ ئەو تێڕانینیان هاوبەشی پێک کردووە کە قوڵترین ڕاستی بوونمان مڵکی تاکە ئاینێک یا نەریتێکی ڕۆحانی دیاریکراو نییە بەڵکو لە ناو دڵی هەموو کەسێک تا دەدۆزرێتەوە. مەولانای ڕۆمی شاعیر دەڵێت، ئەو مانگە لە کوێیە کە نە هەڵدێت و نە ئاوا دەبێت؟ ئەو گیانە لە کوێیە کە نە لەگەڵمانە و نە دابڕاوین لێی؟ مەڵێ لێرەیە یاخود لەوێیە، هەموو ئافرێنراوەکان ئەوە.

لە چیرۆکی تاوەرەکەی بابلدا، مرۆڤایەتی دابەش دەبێت بۆ بێشومار لە زمانەکان، باوەڕەکان، کلتور، حەز و مەیلەکان. بابل بە مانا ڕوونەکەی واتە دەروازەی خودا، دەروازەی زهن، سەرچاوی بیرکردنەوەمان و بنیادە سروشتەکەمانە. بۆ ئەوانی درکی سروشتی ڕاستی و گەوهری خۆیان دەکەن لەو دیو ناو و شێوەکانەوە. ئەوانە دەستیان کردوە بکردنە ڕێی ئەو ڕازە مەزنەی کە ئاخۆچی هەیە لەو دیو دەواازەکەەوە. سەرگوزشتەیەکی دێرین هەیە کە دەڵێت چیرۆکی فیلەکە کە زۆر جار بەکار دەهێنێت وەک نمونە کە چۆن ڕێبازە جۆرا و جۆرەکان ئاماژە بۆ یەک ڕاستی باڵا دەکەن کۆمەڵێک خەڵکی نابینا دەست لە بەشە جیاوازەکانی فیلەکە دەدەن. هەریەکەیان ئەوەندەی بۆ دەردەکەوێت کە فیلەکە چۆنە. ئەو کەسیان کە لای لاقی فیلەکە ڕاوەستاوە وا باسی فیلەکە دەکات کە وەک درەختێک بێت ئەو کەسەشیان کە لای کلکی فیلەکەوە دەڵێت فیلەکە وەک گوریسێک وایە ئەوەشیان کە لەبەردەم شفرەکەی ڕاوەستاوە دەڵێت فیلەکە وەک ڕمێک وایە گەردانێکی تریشان دەست لە گوێیەکانی فیلەکە بدات لەوەیە بڵێت فیل وەک باوەشێن وایە ئەو کەسەی کە دەستی بەرتە نیشتە پتەوەکەی دەکەوێت دەڵێت فیل وەک دیوارێک وایە گرفتەکە ئەوەیە کە بەرکەوتنمان لەگەڵ هەر بەشێکی فیلەکە دەبێت باوەڕ بەوە دەکەین کە ئەزموونەکانمان تاکە ڕاستییە. ئێمە ڕێز و دانپێدانانمان بۆ هەر یەکە لە ئەزموونەکانی کەسانی تر نییە کە ئەزموونی جیاوازی هەمان ئاژەڵ دەکەن. فەلسەفەی هەمیشەیی تێگەیشتنە لەوەی کە هەموو ڕێبازە ئاینی و ڕۆحانیەکان لە ڕاستێکی گردردونی تاقانەدا هاوبەشن کە توارێکی عیرفانی هەیە کە بناغەی هەموو زانین و بیروباوەڕە ڕۆحانییەکانە و لەسەری گەشە دەکات. سوامی ڤێڤەکانەندا ئەم فەلسەفە نەمرەی لە وتەیەک دا پوخت کردۆتەوە، دەڵێت، ئامانجی هەموو ئایینەکان درککردنی خودایە لە ڕۆحدا، ئەوە تاکە ئاینی گەردوونیە. لەم فلمەدا کاتێک گوشەی خودا بەکاردەهێنین تەنها وەک خوازەیەک بەکاردێت بۆ ئەو بوونە باڵایە، ئاماژەیە بۆ ئەو ڕازە مەزنەی کە لەو دیو سنوورداریەتی نەفس و زهنمانەوەیە. بۆ ئەوەی خودی ڕاستەقینە یان خودی بنەڕەتی بناسین دەبێت سروشتی یەزدانیمان بناسین. هەموو گیانێک توانای بەدەرکەوتنی هەیە.

نووسەر و ڕۆشنبین ئالدۆس هاکسلی کە بە پەرتووکی دنیای نوێی ئازا بە ناوبانگە هەروها کتێبێکی تری نووسیە بە ناونیشانی فەلسفەی هەمیشەیی کە تێدا نووسیویەتی دەربارەی یەکێک لە فێرکاری و ئامۆژگاریەکان کە لە مێژوودا چەندین جار دووبارە بۆوە کە شێوەی ئەو کولتوورەی گرتووە کە پێی زانراوە. لە کتێبەکەدا نووسیویەتی، فەلسەفەی هەمیشەیی زۆر بە پوختی بە سانسکرێتی دەربڕراوە. بە تات تڤەم ئاسێ مانای تۆ ئەویت، ڕۆحیت، یا خودی بنەڕەتی نەمرییە کە لەگەڵ برەهمن، کە بنەمای ڕەهای هەموو بوونە. کۆتا ئامانجی هەموو مرۆڤێک ئەوەیە کە خۆی درکی کەتواری واقعەکە بکات و بزانێت کە ئەو بەڕاستی کێیە. هەر ڕێبازێک وەک ڕوویەکی پارچە خەش لێک وایە کە ڕنگدانەوەی ناوازەی گۆشەنیگای هەمان ڕاستین لە هەمان کاتدا ڕوەکان ڕنگ و وێنەدانەوە دەدەن بە یەکتری و یەک ڕۆشن دەکەنەوە هەر زمانێک یا چوارچێوێکی هزری بەکاربهێنیت هەموو ئاینەکان کە ڕنگدانەوەی فێربوون وانە هەمیشەیەکانن

لە چەندین سەرچاوەوە بەبێ ئەوەی درکی خود بکەی تیایاندا. وانە ڕۆحانیەکان بە شێوەیەکی سادە وەک ئاماژەی پەنجەکانن بۆ ڕاستیە باڵاکە. گەر ئێمە پابەندی دۆگماکانی خۆمانین تەنها لەبەر ئەوەی ئاسودەین پێیان، ئەوا ئێمە گیر دەخۆین لە گەشەی ڕۆحیماندا بۆ زانینی ڕاستی لەو دی واژە و بیرەکانەوە دەبێت دەستبەرداری هەموو پەیوەستبوونێک بین دەبێ واز لە هەموو بیر و بۆچوونە ئاینەکان بهێنین لە گۆشەنیگای ئیگۆوە کە ئاماژەکان ئاراستە کراون بەرەو سامادهی ئاراستەی کەندەڵانێکی بێبنی شێواوە پیر یوحەنای خاج وتی گەر کەسێک بیەوێت لەو ڕێگەی دڵنیا بێت کە دەیگرێتە بەر دەبێت چاوی خۆی دابخات و بەناو تاریکەکەدا ڕێ بکات.

کەسەکە دەبێت لە سەرەمجامدا ئاگاییەکەی لەسەر بابەتە زانراوەکان و هەموو دیاردە دەرەکیەکان لاببات. هزر هەستە ڕاهاتووەکانی ئاڕاستەی ئاگایی خۆی بکات. بەرەوڕووی سەرچاوەی ناوە، دڵ، یا کرۆکی بوونمان بکات. لەم فلمەدا کاتێک وشەی سامادی بەکاردەهێنین، ئاماژە بە سروشتی هەرە باڵا دەکەین. ئاماژەیە بە بەرزترین سامادهی کە ناونراوە نیرڤیکەڵپە سامادهی. لە نیرڤیکەڵپە سامادهیدا وەستاندن و لەنێوچوونی چالاکی خود هەیە لە هەموو هەوڵدان و کردارێک ئێمە تەنها دەتوانین قسە لەبارەی ئەوەوە بکەین کە چیمان لێ جیا دەبێتەوە کاتێک لێی نیکزیک دەبینەوە. چ شتێک دەردەکەوێت و کاتێک دەگەڕێینەوە لە سامادهی لەوێ نە گۆشەنیگا هەیە نە ناگۆشەنیگا نەشت هەیە نە هیچ نییە نە ئاگایی هێنە نە ئاگایی ڕەها و بێپایان و ئاڵۆزە بۆ ئاوەزی مرۆڤ. کاتێک خود دەگەڕێتەوە بۆ چالاکی، بارێکی نەزانراو دەبێت، وەک لەدایکبوونەوە وایە. هەموو شتێک تازە دەبێتەوە لامان، بۆن و بەرامەیەکی یەزدانیمان پێ دەدرێت، ئەم بۆن و بەرامەش درێژە دەکێشێ کاتێک کەسەکە لەسەر ڕێگاکەیەوە گەشە دەکات. بێ شومار جۆری سەمادهی باسکراوە لە ترادیشنی کۆندا زمانیش سەر لە شێواننی زۆری دروست کردووە بە تێپەڕبوونی ساڵەکان بۆ ئاماژەدان بەو یەکبوونە هەرە باڵایە بەڵام خۆ دەکرا وشەیەکی تر بەکار بهاتایە وشەیەکی دی لە ڕێبازێکی تر و زۆر بە ئاسانی. سامادی وشەیەکی سانسکریتییە، زاراوەیەکی ناسراوە لای یۆگییە ڤێداییەکان و ڕێبازی سامکیای هندییەکان. لە ناو چەندین ڕێبازی ڕۆحانیدا هەیە. سامادی کۆتا بەشی یۆگای هەشت بەشییەکەی پاتانجالییە و هەشتەم بەشی ڕێگای هەشت بەشییە شکۆدارەکەی بوودایە. بودا وشەی نیرڤانای بەکارهێناوە، واتە لەنێوچوونی ڤانا، یان لەنێوچوونی چالاکی خود. پاتانجالی یۆگا یان سەمادی بۆ وەسف کرد چیتە ڤریتی نیرودها مانا سانسکرێتیەکەی واتە نەمانی گێژەڵوەکە پێچاو پێچەکانی زەهن ڕزگاربوونی ئاگاییە

سامادی واتا نابەخشێت بە هیچ چەمکێک چونکە بۆ تەرک پێکردنی پێویستی بەوە هەیە کە زهنی بیرکەرەوە چەمکتارەکەمان واز لێ بهێنین ئاینە جیاوازەکان چەندین وشەی جۆرا و جۆریان بەکارهێناوە بۆ پێناسەکردنی ئەو یەکبوونە خودداییە لە ڕاستیدا خودی وشەی ئاین مانای هاوبەشی هەیە لەگەڵ وشەی ڕێلیگاری لاتینی واتە دووبارە پێکەوە بەندکردن یان پەیوەندی پێوەکردنەوە هەمان مانای وشە یۆگایە کە لە یۆگەوە هاتووە بەواتە یەکگرتن دێت یەکگرتنی دنیای لەگەڵ سەر و دنیایی لە ئیسلامدا ڕەنگی داوەتەوە لە وشەیەکی دێرینی عەربیدا کە ئیسلامە کە مانای ملکەجبوون و پاڕانەوە بۆ خوددا دێت وشەکە بە مانای خۆبەدەستەوەدان و خاکیبوونی تەواوەتیش دێت و خۆڕادەستکردنی ئەم بنیادە خودەیە. عارفانی مەسیحی وەک قەدیس فرانسیس ئەسیسی، تێریسای ئەڤێلا، قەدیس یوحەنای خاچ، ئەوانە باسی یەکبوونیان کردووە لەگەڵ خودا، شانشینەکەی خودا لە ناوەیە. لە کتێبی پیرۆز ئنجیلی تۆماسدا حەزرەتی مەسیح دەڵێت شانشینەکە لێرە و لەوێ نییە بەڵکو شانشونی خوددا بڵاو بۆتەوە لەسەر زەوی و مرۆڤ نایبینێت کتێبەکانی فەلسەفە یۆنانیەکان وەک پلاتۆ پلاتۆنیۆس پارمەندیس و هێراکلیس کاتێک بە هاوێنەی وانە هەمیشەیەەکە دەیانڕوانی ئاماژیان بە هەمان ژیری دەکرد. پلۆتۆنیوس بە خەڵکی دەوت کە گەورەترین کۆششی مرۆڤ ئەوەیە کە ڕوێنێنی ڕۆحی بکات بەرەو یەکبوونی تەواوەتی هەرە مەزن و یەکگرتن لەگەڵ ئەو زاتێک کە هەیە. پزیشکی لاکۆتا و پیاوی پیرۆز ئێلکی ڕەش دەڵێت، یەکەم ئاشتی کە گرنگترینە ئەوەیە کە لە ناو خودی گیانی مرۆڤەکانەوە دێت، ئەویش کاتێک درک بە یەکبوون و پەیوەندییان بە هێزی گەردوونیەوە دەکەن و کاتێک درک دەکەن

لە ڕێگەی بە ئاگا هاتنەوەمان مەگەر بگەینە سامادهی ئەگینا هەمیشە دوو جەمسەرەیی هەیە دوو درگا بۆ چوونە ژوورەوە دوو ڕەهەند یەکیکان بەرەو ئاگایی خاوێن ئەوی دی بەرەو جیهانی دیاردەکانە تەوژمی بەرەو سەرەوە بۆ ڕەهایی تەوژمی خوارەوەش بەرەو مایا و هەموو دەرکەوتەکانی، هەردوو بینراو و نەبینراو، پەیوەندی نێوان ڕەها و ڕێژەیی، لە وتەیەکی نیشەرگەدا مەهاراجدا پوخت دەکرێتەوە کە دەڵێت. ژیری ئەوەیە بزانیت کە هیچ نیم ئەوین ئەوەیە کە من هەموو شتێکم و لە نێوان ئەم دوانەدا ژیانم لە جوڵەدایە. ئەوەی لەم یەکبوونەدا لەدایک دەبێت ئاگاییەکی نوێی پیرۆزە. شتێک لە دایک دەبێت لەم هاوسەرگیریە؟ یان بوونبەیەکی جەمسەرەکان؟ یان داڕمانی ناسنامە دوانەییەکان ڕوودەدات؟ هێشتا ئەوەشی لە دایک دەبێت شتێک نییە و هەرگیز لە دایک نەبووە. ئاگایی گوڵ و شکۆفە دەکات، شتێکی نوێ دەئافرێنێت کە دەتوانی پێی بڵێیت سیانەیی هەمیشەیی پیرۆز. خودا کە پێشی دەڵێن باوک یان هەرە باڵاو نەزانراو نەگۆردراو یەک دەگرێت لەگەڵ مێینەی یەزدانی کە هەموو شتێکەو دەگۆردرێت. ئەم یەک بوونە گۆڕانێکی ڕیشەیی کیمیایی دەهێنێت. جۆرێکە لە مەرگ و لەدایک بوونەوە. لە زانستە ڤێداییەکاندا یەکگرتنە خوداییەکە بە دوو هێزی بنەڕەتی پیشان دراوە کە شیڤا و شاکتین. ناو و ڕوخسارەکانی خوداوەندەکان بە درێژایی مێژوو دەگۆڕدرێن، بەڵام خەسڵەتە بنەڕەتەییەکانیان دەمێنێتەوە. ئەوەی لەم یەکگرتنەدا ڕوودەدات ئاگاییەکی یەزدانی نوێیە، ڕێگەیەکی نوێی بوونە لە دنیادا. دوو جەمسەری لێک جیابووی یەک شتن، وزەیەکی گەردوونی بەبێ ناوەند، ئازاد لە سنووردارەکان، ئەوینێکی خاوێنە. هیچ شتێک نییە بەدەست بهێنرێت یان لەدەست بدرێت، لەبەر ئەوەی بە تەواوی بەتاڵە، بەڵام بە تەواوی دڵنیاییەوە پڕ پڕیشە. لە ناو قوتابخانە پڕازەکانی میزۆپۆتامیا یان دابوونەریتی ڕۆحی ئاشووری و بابلی و میسری کۆنەکان یان کللتوری دێرینی نوبیان و کیمێتی ئەفریقا وەیان ئاینی شامانی خەڵکە ڕەسەنەکەی دونیا ئیرفانی کۆنی یۆنانی ئیرفانی نادوانێتی بودیست تاویەکان ئیرفانی جوولەکە و زەردەشتی و جین و ئیسلام وە یان لە ناو عیرفانی مەسیحیەکان، ئەوا هەر کەس دەتوانێت ڕێاڵەیەکی هاوبەش بدۆزێتەوە لە نێوانیان کە بەرزترین تێگەشتنی ڕۆحانیە کە ڕێگە بە لایەنگرانیان دەدەن پەی بە سامابهی بەرن. مانای ڕاستەقینەی سامادهی ئەوەیە کە دەرکی یەکسانی و یەکبوون بکەیت لە ناو هەموو شتەکاندا. ئەمە واتە یەکێتی هەموو لایەنەکانی خۆت بە یەکگرتن دەگات بەڵام بە هەڵە تێمەگە لە تێگەشتنی ژیرانی درکی ڕاستی ساماتی ساماتی ئۆقرەگرتن و خامۆشیە

سەرچاوەیەکی هاوبەشی بەهۆی ئەم زایینە دێرینەی سامادهیەوەیە کە مرۆڤایەتی دەتوانێت تێبگات ئاینەکان هەیە و دەتوانێت جارێکی تر هاوتەریب بێت لەگەڵ بازنە لولپێچەکەی ژیاندا. لەگەڵ گیانی بەزن دامما یان تاو. لولپێچەکە پردێکە کە درێژ دەبێتەوە لە هەرە بچووکترینەوە بۆ هەرە گەورەترین. لە ترشی ناوەکی DNA-ەوە بۆ لۆتوسی وزەیی ناوەکەیت کە بە نێو چاکراکانتە دەڕوات دەڕواتە لولپێچە پلەییەکانی گەردوونەوە هەر ئاستێکی ڕۆ لەو لولپێچەدا وەک لق و پۆپی هەمیشە گەشە سەندوو نمایش دەکرێت وەک لقی زیندوو گەڕۆک سامادی ڕاستەقینە درکی بەتاڵێتیە لە هەموو ئاستەکانی خود لە هەموو بەرگەکانی ڕۆح لولپێچەکە یاریەکی ناکۆتایە لە دوانێتی و چرخی ژیان و مردن بە تێپەڕبوونی کات پەیوەندیمان بە سەرچاوەکەوە لەبیر دەچێت. ئەو هاوێنەی کە پێی دەبینین زۆر بچووکە و خۆمان وەک بوونەوەرێکی سنووردار تەماشا دەکەین کە بە ئەسپایی بەسەر ڕووی زەوی گوزەر دەکەین تەنها بۆ ئەوەی جارێکی تر گەشتەکەمان بەرەو سەرچاوەکە تەواو بکەین. بەرەو چەق کە لە هەموو شوێنێکە. چوان تسۆ دەڵێت، کاتێک کە جیاوازی نێوان ئەم و ئەو نییە، ئەوە پێی دەوترێت خاڵی ئۆقرەگری لە تاو. لەو خاڵە وەستاوەی ناوەڕاستی لولپێچەکەدا، مرۆڤ دەتوانێت ناکۆتایی لە شتەکاندا ببینێت. مانترایەکی دێرین هەیە، ئۆم مانی پادمێ ئۆم. مانایەکی شاعیرانەی هەیە. کەسەکە بە ئاگا هات یان درکی بەو خشڵەی ناو لۆتۆسەکەی کرد. سروشتی ڕاستەقینەت لە ڕۆحدا بە ئاگا دێت، لە ناو دنیادا بە ئاگا دێت هەر وەک دنیا. بە بەکارهێنانی بنەمای هەرمس کە دەڵێ ئەوەی لە سەرەوەی لە خوارەوەشەیە ئەوەی لە خوارەوەیە وەک ئەوەی سەرەوە وایە ئێمە دەتوانین لێکچوونەکە بەکار بهێنین بۆ تێگەشتن لە پەیوەندی نێوان زەهن و ئۆقرەگرتن و نەجوڵاوی لە نێوان ڕێژەی و ڕەهاییدا ڕێگەیەک بۆ تێگەیشتن لە سروشتی دوور لە وێنا و خەیاڵی ساماتی ئەوەیە بیچێنین بە کونە ڕەشەکانی گردردون کونەڕەشەکان وا باوە پێناسە بکرێت بە هەرێمێکی بۆشایی کە پانتاییەکە هێزی ڕاکێشانی ئێجگار گەورەی هەیە کە ڕووناکی و مادەی لێ دەرباز نابێت. تیۆری نوێ وا دادەنێت هەموو مادە و بابەتەکان لە بچووکترین بەشەوە بۆ گەورەترین بەش وەک کاکێشانەکان کونی ڕەشیان هەیە یاخود تاکانەییان لە ناوەنددا هەیە. لەم بەراورد و لێکچواندنەدا دەمانەوێت پێناسەیەکی نوێ بۆ کونە ڕەشەکان بکەین و ناوەندێکە لە هەموو جێیەک. لە ڕێبازی زێندا چەندین هۆنراو و کوان هەیە کە دەمان ناسێنێت بە دەروازەی بێ دەروازەوە. مرۆڤ دەبێت بە دەروازەی بێ دەروازەدا تێپەڕ بێت بۆ ئەوەی بگات بە سامادهی. چوارچێوەی کونە ڕەشەکان سنوورێکن لە پشتەوەی شوێن و کات کە تێیدا ڕووداوەکان ناتوانن کاریگەری بخەنە سەر چاودێریکەرە دەرەکیەکە. ئەمەش مانای وایە هەرچێک ڕوودەدات لەو دیو چوارچەوەی کونە ڕەشەکان نەناسراوە پێمان دەتوانی بڵیت کە سنووری کونە ڕەشەکان بچێنین لەگەڵ دەواازەی بێ دەواازەدا نێوەندێکە لە نێوان خود و ناخوددا هیچ منێک نییە بتوانێت دەرچێت لە سنووری کونە ڕەشەکە لە ناوەڕاستی کونە ڕەشەکە یەک ڕەهەندی تاقانە هەیە کە هەڵگری ملیاران خۆرە لە ناو بۆشاییە بچووکەکەی سەر و خەیاڵدا بێ سنوور بارستایی هەیە بەڕاستی گردردونێکیشە کە بێ ئەندازە بچووکتر لە دەنکەلمێک ئەم تاکانەیە شتێکە هەرگیز ناپێورێت و لەو دی و کات و شوێنەوەیە بە پێی فیزیا جووڵە شتێکی مەحاڵە تێیدا، بوونی شتەکانیش مەحاڵە تێیدا. هەرچێک بێت بە دیت و تێڕوانین لێ تێناگەین. لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانین وەک تەنها نەجوڵاو و جێگر تەماشای بکەین لە سەرووی خامۆشی و بزاوتنەوەیە. کاتێک دەرکی ناوەندەکەت کرد کە لە هەموو شوێنێک و لە هیچ شوێنێکە دوانایی ورد و خاش دەبێت. شێو و بەتاڵایی کات و ناکاتیش بزر دەبێت. دەتوانی ناوی بنیت بە جێگیریەکی هەمیشە گۆڕاو یان پڕ لە بەتاڵی لە ناو چەقی ڕەهای تاریکیدا. مامۆستای گەورەی تاویزم لاو تزۆ دەڵێت، تاریکی لە نێو تاریکیدا دەروازەیەکە بۆ هەموو تێگەیشتنەکان. نووسەر و بەراوردکاری ئەفسانەکان. جۆزێف کامپێڵ دەری خستووە کە هێمایەکی زۆر ڕوون هەیە کە بەشێکە لە فەلسەفە هەمیشەییەکە، ئەو پێی دەڵێ ئاکسیس ماندی، ناوەندە خاڵ، یا بەرزترین چیا، جەمسەرێکە کە هەموو شتێکی بە دەورەدا دەخولێتەوە، خاڵێکە کە جووڵە و جێگیری بەیەکەوەن. لەم ناوەندەوە بە درەختی پڕتوانای شکۆفەبوو ئاشنا دەبین، درەختی بودهی کە هەموو جیهانەکان پێکەوە دەبەستێتەوە. هەروەک چۆن کونە ڕەشەکان خۆرەکان هەڵدەمژن، ئاواش تۆ کاتێک لە ڕاستەقینە مەزنەکە دەچیتە پێش، ژیانت دەست دەکات بە سوڕانەوە بە دەوریدا ئیدی تۆ نامێنیت ون دەبیت. کاتێک دەڕۆیت بەرەو خودی ناوەکیت زۆر تۆقێنەر دەبێت بۆ پێکهاتەی ئیگۆت. پاسەوانەکانی دەروازەکە لەوێن بۆ پشکنینی ئەوانەی لە گەشتن مرۆڤ دەبێت ڕوبەڕووی گەورەترین ترسەکانی خۆی بێتەوە لە هەمان کاتدا ڕازی بیت بە توانا خۆڕسکەکانی بۆ ئەوەی ترسە ناوەکیەکان و جوانیە شاراوەکانی ناو خودت ڕۆشن بکەیتەوە. ئەگەر زەهنت کاریگەر نەبێت بە شتەکان ئەگەر خودت کاردانەوەی نەبێت ئەوە هەموو دیاردەکان کە لەلایەن نائاگاوە سەر هەڵدەدات دیار نامێنێت ئیمان ئەو خاڵەیە کە لە گەشتی ڕۆحیدا بوونی زۆر پێویستە مەبەستمان چیە لە ئیمان ئیمان وەک باوەڕ نییە باوەڕ قەناعەت هێنانە بەشتێک لەسەر ئاستی زەهن بۆ ئەوەی ئاسوودەی و دڵنیایی بهێنێت باوەڕ ڕێگەی زەهنە بۆ ناونان و زاڵبوون بەسەر ئەزمونونەکاندا ئیمان بە پێچوانەوەیە ئیمان مانەوەی تەواوە لە نەزانراویدا ڕازی بوونە بە هەر شتێک کە سەر هەڵدەدات لە ناو نائاگاییدا ئیمان خۆ بە دەستەوەدانە بە هێزی ڕاکێشان و تەوژمی تاکێتیەوە بۆ ئەوەی خود هەڵبوەشێتەوە بتوێتەوە تاوەکو لە دەواازەی بێدەواازەدا تێپەر ببین. پەرەسەندن و بنیادی کاکێشانێک زۆر پەیوەندی هەیە بە ئاستی کونە ڕەشەکەوە. هەروەک چۆن پەرەسەندنت بەستراوەتەوە بە بوونی خودی ناوەکیتەوە. تاک و تەنهایی سروشتی ڕاستەقینەی خۆتە. ناتوانین کونە ڕەشەکان ببینین بەڵام دەزانین شتەکان بە دەوریدا دەبزوێن. بۆییش کە چۆن کارلێک دەکات لەگەڵ کەتوارە مادییەکاندا، بە هەمان وێنە ناتوانین سروشتی ڕاستەقینەی خۆمان ببینین. ئەم خودە جەوهەرییە شتێک نییە، بەڵام دەتوانین چاودێر بین لە کردەی ڕووناکبوونەوە. هەروەک مامۆستای زێن سوزوکی دەڵێت، دەتوانم بە توندی بێداگر بووم و بڵێم هیچ کەسێک ڕووناکبوو نییە، تەنها چالاکی ڕووناکبوونەوە هەیە. ناتوانین ببینین، هەروەک چاو ناتوانێت سەیری خۆی بکات. ناتوانین سەیری بکەین چونکە ئەوە بەهۆی ئەوەیە کە بینین ڕوودەدات وەک کونە ڕەشەکە سامادی نە شتە و نە هیچ نییە و شتیش نییە بەڵکو تێکڕوخانی دوانەی شت و ناشتە هیچ دەرگایەک نییە پێی بچیتە ناو ڕاستیە مەزنەکەوە بەڵام ناکۆتا ڕێچکە هەیە ڕێچکەکان و دارماکان وەک لولپێچە ناکۆتاکان وان کە سەرەتا و کۆتاییان نییە. هیچ کەسێک لەو دەروازەی بێ دەروازەدا تێپەڕ نابێت، هیچ زهنێک نەیتوانیوە وێنای بکات و هەرگیزیش وێنا ناکرێت. هیچ کەسێک لە دەروازەی بێ دەروازەدا تێپەڕ نابێت.

کلیلێکی ئاڵتونیە، کۆتایی هێنانە بە پێناسەی کە ئێمە ئەم بنیاتە خودەین کە دنیای ناو و دەرەوەمان لێک جیا دەکاتەوە. چەندین شێوازی پەرەسەندوو هەیە کە باسی توێژاڵەکانی بنیاتی خود دەکات. ئێمە نمونەیەکی زۆر کۆن دێهنینەوە. لە ئوپانیشادەکاندا، ئەو بەرگانەی دەوری ئاتمان یان ڕۆحیان داوە، کۆشاکان، هەر کۆشایەک وەک ئاوێنەیەک وایە، توێژاڵێک لە پێکهاتەی خود، ڕووپۆش یا ئاستی وەهمە کە وامان لێ دەکات سروشتی ڕاستەقینەمان فەرامۆش بکەین، ئەگەر هات و خۆمان ناساند بەو بەرگانەوە. زۆر کەس وێنەدانەوەکە دەبینێ و وا دەزانێ ئەوە خۆیەتی. ئاوێنەیەکیان وێنەدانەوەی توێژاڵی ئاژەڵییە، جەستە مادییەکەیە. ئاوێنەیەکی تریان زهنتە. هزرەکانتە، غەریزەکانت و تێڕوانینەکانتە. دانەیەکی تیان وزەی ناوەتە یان پرانایە کە دەتوانیت لێی بڕوانیت کاتێک ڕوو لە ناوە دەکەیت. ئاوێنەیەکی تریان ئاستی وێنەدانەوەی خەیاڵکردنە کە زەهنی باڵا یاخود توێژاڵی ژیری پێ دەڵێن و هەروەها توێژاڵی هەرە باڵا یان نادوانێتی هەیە کە ئەزموون دەکرێت کاتێک کەسێک لە سامادهی نزیک دەبێتەوە. بە شێوەیەکی شارەوە بێ شومار ئاوێنەکان یان لایەنەکانی خود هەیە کە بتوانێت بیبینیت و لێکیان جیا بکاتەوە و هەروەها بەردەوامیش لە گۆڕاندان. بۆ زۆرینەی خەڵکی هێشتا پێویستە چینەکانی پرانیک، زهنی باڵا و ڕەحمەتی نادوێنێتی بدۆزنەوە و ئاشنا بن پێی. ئەوان تەنانەت نازان ئاخۆ ئەم چینانە بوونیان هەیە؟ ئەم توێژاڵانە زانیاری دەدەن لە بارەی ژیانتەوە، بەڵام تۆ نایان بینیت. ئەم ئاوێنە شاراوانە لە ڕاستیدا زانیاری دەبەخشن لە بارەی ژیانمانەوە زیاتر لەو چینانی کە دەبینرێن. ئەم چینانە نەبینراون لەبەر ئەوەی زۆرینەی خەڵک ڕۆشن نەبوونەتەوە بە ئاگایی. وەک خشڵەکەی ئیندرا. ئاوێنەکان ڕەنگی یەکتری دەدەنەوە ڕنگدانە و وێنەدانەوەکانیش ناکۆتا و بەردەوام دەبن گۆڕان لە ئاستێک لە هەمان کاتدا کار دەکاتە سەر هەموو ئاستەکانی تریش هەندێک لەم ئاوێنانە لەوانەیە لە سێبەردا بمێنەوە هەتا بەختێکی باشمان دەبێت تا ڕیشاندانێکی گونجاو دێتە یارمەتیمان و ڕووناکی دەکەوێتە سەریان. ڕاستیەکە ئەوەیە نازانین کە چی نازانین. ئێستا وا خەیاڵ بکە هەموو ئاوێنەکان ورد و خاش دەکەیت. هیچ شتێک نامێنێت خۆت پیشان بدات. تۆ ئەو کاتە لە کوێیت؟ کاتێک زهن جێگیر بوو، ئاوێنەکان چیتر وێنە نادەنەوە. چیتر بکەر و بەرکار نامێنێت. بەڵام هەڵەکە ئەوەیە کە بارودۆخە هەمیشەیەکە بچێنین بە هیچێتی یا بێهۆشی. خودە جەوهەریەکە نە شتێکە و نە هیچ شتە. سەرچاوەکە شتێک نییە بەتاڵاییە یان خودی ئۆقرەگرە بەتاڵایەکە کە سەرچاوی هەموو شتەکانە شێوە وەک بەتاڵایی دەرکی دەکات. بەتاڵاییش وەک شێوە دەرکی پێ دەکرێت. ئەم سەرچاوەیە پزدانێکی گەورەی ئافرێنراوەکانە. هەڵگرە بە هەموو ئەگەرەکان. سامادی بە خەبەربوونەوەی ئاگایی باڵایە ڕێک هەروەک ئەوەی خەوێک دەبینی لە کاتی هەستان لە خەوەکە بۆ دەردەکەوێت هەموو شتێک لەو خەوەدا تەنها لە زەهنتا بووە. لە دەرککردن بە سامادیدا ئەوەت بۆ دەردەکەوێت کە هەموو ئەو شتانی لەم دنیادا ڕوودەدات لەسەر ئاستێکی وزە و ئاگاییە. هەمووی ئاوێنەیە لە ناو ئاوێنەدا خەونن لە ناو خەونەکاندا ئەو تۆیی کەوا دەزانیت تۆیە هەمان خەون و خەوبینەرەکەشە. هەرچێک لەم فلیمەدا باسی دەکەین بە تونتی مەیگرە بە زەهنت تەماشای مەکە ڕۆح خەو دەبینێت خەونی ئەوەی کە تۆیت خەوەکە هەموو شتێکە و لە گۆڕاندایە

کاتێک لە نێژبی کەلپا ساماتنی دەکەڕینەوە ئاوێنەکان جارێکی تر دەست دەکەنەوە بە وێنەدانەوە ئەوە درک دەکرێت کە ئەو دنیای کەوا دەزانی تێیدا دەژین لە ڕاستیدا هەر خۆتیت نەک ئەو تۆیە سنوورداری کە وێنەدانەوێکی کاتیە بەڵام تۆ کە بە ئاگا دەبیت بە سروشتی ڕاستەقینەی خۆت کە سەرچاوەی هەموو ئەوەیە کە هەیە ئەمە گزینگی ژیریە باڵاترەکەیە کۆرپەیەکە پراجنە یان ئیرفان کە لە سەمادیەوە لەدایک دەبێت بەپێی پەرتووکی یەعقووب، حوکمە یا ژیری لە هیچەوە دێت. ئەم خاڵی ژیریەش ناکۆتا بچووکە، بەڵام هێشتا هەموو بوون دەگرێتە خۆی. بەڵام ئەمە بابەتی تێگەیشتن نییە. هەتاوەکو شێو و فۆرمی پێ نەدرێت لەناو ئاوێنەکان پێی دەوترێت بینا پزدانێکی نەخشێنراوە لەلایەن ژیریە باڵاکەوە ئەو ژیریە شێوە دەدات بە ڕۆحە کۆرپەلە یە خودداییەکە زەوێنک ئەیکەنت بە شمای ئەفغانا بونی ڕاستی ئاوێنەکان و زەهنەکان کێشە نیە بە پێچەوانەوە کێشەکە لادانە لە ڕێی ڕاست و تێڕوانینی هەڵەی مرۆڤە. کە خۆمانی پێ پێناسە دەکەین. ئەم وەهەمە کە ئێمە خودێکی سنووردارین، مایایە. زانیارییە یۆگییەکان دەڵێن، بۆ دەرککردن بە سامادی، کەسەکە دەبێت چاودێری بابەتە تێڕامان لەسەر کراوەکە بکات. هەتاوەکو دیار نامێنیت و دەبێت بە تۆ یان تۆ دەبیت بە ئەو هەرچەندە زمان لە دابوونەریتە جۆراوجۆرەکاندا لە یەک ناچن بەڵام لە ڕەگ و ڕیشەوە هەموان دەست نیشانی لەناوچوونی پێناسەی خود یا چالاکی خود سەنتەری دەکەن. بودا هەمیشە بە زاراوە نەرێنیەکان وانەی دەوتەوە. ئەو وا خەڵکی فێر دەکرد کە ڕاستەوخۆ لە بنیاتی خود بکۆڵنەوە کە چۆن کار دەکات. ئەو نەیوتووە سامەدیهی چۆن کار دەکات، جگە لەوەی کە کۆتایی ئازا جەشنەکانە. لە ئادڤایتا ڤێدانتا زاراوەی نێتی نێتی هەیە، کە بە مانای نە ئەمە و نە ئەوە دێت. خەڵکانی سەر ڕێگای خودناسی، لێکۆڵینەوە و پرسیار لە سروشتی ڕاست یا سروشتی برهمەن دەکەن، سەرەتا بە دۆزینەوەی کە ئەوان چی نین. بە هەمان شێوە لە مەسیحەتدا قەشە تێرێزا ئەڤێلا باسی ڕێگەیەکی کردو بۆ نوێشکردن لەسەر بنەمایە نەرێنیەکان یاخود لاهوتی نێگەتڤ، نوێژێکی بێدەنگ. خۆ بە دەوسەودان و یەکبوونە کە تاگە ڕێگەیە بەرەو ڕەهایی. لە ماوەی ئەم ڕەوتی کارەوە هەر شتێک کە هەتا هەتاوی نەگۆڕ نەبێت دادەماڵرێت. لەوانەش وەک زیهن، خودی ئیگۆ، هەموو دیاردەکان، هەروەها چینە شاراوەکانی خود، نە ئاگایی دەبێت ڕوون بێت بۆ ئەوەی وێنەی سەرچاوەکە بداتەوە. ئەگەر هەندێک زانیاری قوڵت هەبێت یان زانیاریەکە لە نەئاگاییدا کار بکات لە خود، ئەوا ژیانمان بە داخراوی دەمێنێتەوە. و دەکەوێتە ناو گۆڵمەزێکی نەخشکراوی شارەوە کە خودە نەدۆزراوەکە پێکدەهێنێت. کاتێک هەموو چینەکانی خود ئاشکرا دەبێت ئیتر کەسەکە ئازاد دەبێت لە خود ئازاد دەبێت لە هەموو چەمکەکان خاڵی وەرچەرخاندنی پەرەسەندنت ئەو کاتەیە کە بۆت دەردەکەوێت کە نازانیت تۆ کێیت. کێ ئەزموونی هەناسەدان دەکات کێ ئەزمموی تامەکان دەکات کێ ئەزمموی سرودەکان بۆینە ئاینیەکان سەما و شاخەوانی دەکات بینەری بینەرەکە کێیە چاودێری چاودێریکەرەکە کێیە لە سەرەتادا کاتێک چاودێری چاودێریکەرەکە دەکەیت تەنها خودی ناڕاست دەبینیت بەڵام ئەگەر بەردەوام سوور بیت لەسەری ڕێگەیەکت بۆ دەکرێتەوە ڕاستەوخۆ بچۆ بنچ و بناوانی و بزانە کەیە و چییە ئەزموون دەکات. بە چاوی کراوی و نەتروکاندنت بە ورد و تیژی پیا ڕۆبچۆ پڕ بە هەموو هێزی بوونتەوە.

هیچ خودێک نییە کە بێدار بێتەوە هیچ تۆیەک نیت کە بێدار بیتەوە ئەوەی کە تۆ بێدار دەبیتەوە لی وەهمی خوددا جوداییە خوازەکەیە بێداربوونەوە لەو من و تۆیە سنووردارە قسەکردن لەبارەوە بێمانایە دەبێت وەستانی ڕاستەقینەی درکی خود ڕووبدات تا ڕاستەوخۆ بزانین بە ئاگابوونەوەکە چییە، هەر کە دەرک کرا ئیتر هیچ پێویست ناکات لەبارەی بوترێت. هەر شتێک وترا لەبارەیەوە ئەوا دەگەڕێتەوە بۆ زەهن. من زیاد لە پێویست قسەم لەبارەوە کرد. بە شێوەیەکی ئاسایی سێ ئاستی ئاگاییمان هەیە بێداری خەوبینین خەوی قوڵ سامادهی هەندێک جار شتێک کە دەچێتە حاڵەتی چوارم زمینی لە باری ئاگاییە ئاگاییەکی یەکەمیە کە دەکرێت بەردەوام لە ئارادا بێت و هاوتەریب بێت لەگەڵ دۆخەکانی تری ئاگایی. لە بێدانتە پێی دەوترێت تۆریە. زاراوەی تر بۆ توریا ئاگایی مەسیحیە ئاگایی کریشنا سروشتی بوودا یان سەهاجە سامادهی لە سەهاجە سامادهی خودە ناوەکیەکە دەمێنێتەوە لە ئێستادا. هاوکات لەگەڵ تەواوی هەموو فرمانەکانی مرۆڤ. ئۆقرە گریەکە کە لە نێوەندە لولپێچی دیاردە گۆڕاوەکاندا بە نەجوڵاوی دەمێنێتەوە. هزرەکان، هەستەکان، سۆز و وزە بە دەوری شێوەکەیدا دەسوڕێنەوە. بەڵام ڕێژەی ئۆقرەگری یان منێتی لە چالاکیەکانی دەرۆدا دەمێنەوە ڕێک هەروەک لە مدیتیشندا ڕوودەدات ڕێ تێدەچێت خودە ناوەکیەکە ئامادەی هەبێت تەنانەت لە ناو خەوی قۆڵیشدا کە هۆشیاری منێتی لە هاتن و ڕۆشتندا نابێت تەنانەت ئەگەر دۆخی ئاگاییان بگۆڕدرێت. ئەوە خەوی یۆگیانەیە لە سرودی سرودەکان یان سرودەکانی سلیمان کە بایبڵی عیبری پەیمانی کۆندا هەیە تێیدا دەڵێت من دەخەوم بەڵام دڵم بێدارە کە ئەمە پەیبردنە بە ئاگاییە ناکەسیە هەتاهەتاییەکە کە ڕەنگیشی داوەتەوە لە وتەکانی حەزرەتی مەسیح کە دەڵێت پێش ئەوەی ئیبراهیم بێت من هەبووم. یەک ئاگاییە کە ڕووناکی دەخاتە سەر بێشومار ڕوخسارەکان و فۆرمەکان. سەرەتا وەک بڵێسەیەکی ناسک لە دوو جەمسەرەکەی ناو تۆدا لەدایک دەبن. ئاگاییە نێرینەکە لەگەڵ وزە مێینە واڵا و خۆ بەدەستەوە دەرەکە ورد و ناسکە و بە ئاسانی لە دەست دەدرێت مرۆڤ دەبێت زۆر وریای بێت و بیپارێزێت بە زیندوی بهێڵێتەوە تا پێدەگات سامادهی حاڵەتێکی بێکاتی ئەزەلی ئاگاییە لە هەمان کاتدا. قۆناغێکی گەشەسەندنی ڕەوتەکەیە شتێکی ئۆرگانیکە و پێی کات گەشە دەکات. تا زیاتر کات بەسەر ببیت لە سامادهیدا و لە ئێستادا بیت لە بێکاتی دابیت زیاتر و زۆرتر ئاراستەی دڵ دەبیت واتە گیان یا ئاتمەن و کەمتر بایەخ بە بنیاتە مەرجدارەکە دەدەیت. ئەمەیە کە مرۆڤ چۆن ئازاد دەبێت لە زەهنە نزمەکەی ئازاد لە بیرکردنەوە نەخۆشەکەی پەیوەندیە تۆڕەکانی ناوە دەگۆڕدرێت وزە چیتر نائاگایەن ناڕژێتە ناو پێکهاتە نەبینراوە کۆنەکەوە. بە مانایەکی تر کەسەکە چیتر خۆی پێناسا ناکات بە بنیاتی خودەوە بە جیهانی دەرەوەی شێوەکان. بۆ دەرککردن بە سامادی پێویست دەکات هەوڵی مەزن بدرێت کەوا ببێتە خۆرا دەستکردنی تەواوەتی بە خودی خۆت خۆ تەسلیمکردنەکە ئەوەندە گشتگیر بێت کە تەواوی کۆشی کەسەکە لە خۆ بگرێت بە هەموو وزەیەوە ئەوە هاوسەنگی کۆشش و خۆ تەسلیمکردنە ئین و یانگ جۆرێکە لە هەوڵدانی بێ هەوڵ

بە هەموو بوونتەوە کۆششی بۆ بکە. لەو کاتی کەسەکە دەیەوێت ئیگۆی باڵا بکات، پێویستی بە ئازایەتی و وریایی و خۆراگری دەبێت، تاوەکو کۆرپەلەکە بە زیندووی بمێنێتەوە. بۆ ئەوەی جارێکی تر نەکەویتە ناو چنراوە دنیاییەکانەوە، ویست و ئامادەباشیت دەوێت تا لە بەرامبەر تەوژمەکە بوەستیتەوە. لە دژی تۆڕە چنراوە بێ بەزەییە تێکشکێنەرەکە، چەرخە دەستاڕیەکەی سامسارا، هەر هەناسەیەک، هەر هزر و بیرێک، هەر کار و کردەوەیەک دەبێت لە پێناو ناسینی سەرچاوەکەدا بێت. سامادهی بە هەوڵدان بە دەست نایەت، هەروەها شتێکی ئاسانیش نییە. دەبێت دەست بەرداری هەوڵدانیش بیت. ئەوە دوانێتییە تەنها لە زهنیشدا هەیە. بەدیهاتنی ڕاستەقینەی سامادهی زۆر ساکارە. ئەو نە جیانە بەوەیە کە هەمیشە زمان لە ئاستی دا دەستە وەستانە، کە خۆی بە زگماکی دوانەییە. یەک ئاگایی بنچینەیی هەیە، کە وەک دنیای خۆی بێدار دەکاتەوە، بەڵام بە هۆی چینەکانی زهنەوە لێڵ و دژوار دەبێت. وەک خۆر کە لە پشت هەورەوە شاردراوەتەوە. کاتێک کە هەر توێژاڵێکی زهن لا دەدرێت، کرۆکی کەسەکە ئاشکرا دەبێت. هەر توێژاڵێکی زەهن لاببرێت، خەڵک بە سامەدهی جیاواز ناوی دەبات. خەڵک ناو لە ئەزموونە جیاوازەکان دەنێن و ناو بۆ دیاردە جۆراوجۆرەکان دیاری دەکەن. بەڵام سامادهی ئەوەندە سادە و ساکارە کاتێک پێت دەڵێن چۆنە و چۆن پێی دەگەیت ئەوا زەهنت لێی تێناگات. لە ڕاستیدا سامادهی ئاڵۆز یا سادە نییە. تەنها زەهنە وای لێ دەکات. کە زەهن نەما کێشەیەک نامێنێت. چونکە زەهن دەبێت بوەستێنرێت بۆ گەیشتن پێی. کە ئەوەش ڕوودانی زۆر قورسە. پوختەترین وانەی سامەتی لەم دەستەواژەیەدا خۆی دەبینێتەوە کە دەڵێ ئۆقرە بگرە و بزانە چۆن دەتوانین وشە وێنەکان بەکاربهێنین بۆ ئاماژەدان بە ئەوقرەگری چۆن دەتوانین مانای بێدەنگی بەدەنگە دەنگ بگەێنین لە جیاتی قسەکردن لەبارەی سامادهی وەک چەمکێکی زەهنی و ڕۆشنبیری ئەم فلیمە بانگێکی ڕیشەیە بۆ هیچ نەکردن بانگێکە بۆ مدتەیشن بۆ خامۆشی ناوەکی نوێژێکی بێدەنگە و بانگێکە بۆ وەستاندن کە بەهۆی زهنە نەفسیە نەخۆشیەکەوە هان دەدرێت. جێگیر بە و بزانە. کەس ناتوانێت پێت بڵێت چی لەم جێگیریەوە پەیدا دەبێت. بانگێکە بۆ کردار لە دڵێکی ڕۆحانیەوە. وەک یادخستنەوەی شتێکی دێرینە ڕۆح بێدار دەبێتەوە و خۆی بیردەکەوێتەوە وەک گەشتیارێکی خەوتوو بووە بەڵام ئێستا بە بەتاڵایی بێدار دەبێتەوە و خۆی لە شتەکاندا بەدی دەکات. ناتوانیت وێنای سامادهی بکەیت بەو زەهنە سنوورداری ئیگۆیەوە هەروەک چۆن ناتوانیت وەسفی ڕنگ بکەیت بۆ کەسێکی نابینا زەهنت ناتوانێت ئەوە بزانێت. زەهن ناتوانێت بەرهەمی بهێنێت. بۆ پەیبردن بە سامادهی دەبێت ڕێگەی جیاواز ببینیت، نەک بۆ ئەوەی شتەکان لێک جیا بکەیتەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی پێی بە بینەرەکە ببیت. قەشە فرانسیس ئەسیسی دەڵێت، ئەوەی بە دوایدا دەگەڕێیت، هەر ئەوەیە کە تەماشا دەکات. هەر جارێک مانگت بینی ئیتر دەتوانیت تیشکدانەوەکی بناسیتەوە خودی ڕاستەقینە هەمیشە هەیە لە هەموو شتێکدایە بەڵام تۆ پێیت بە ئامادەبوونی نەبردووە. کاتێک خۆت وەک خودی ڕاستەقینە دەناسیتەوە و تێیداش دەژیت لە سەرووی زهن و هەستەکانەوە، ڕێی تێدەچێت ئەزموونی سەرسامکەرت هەبێت لە زۆربەی شتە دنیاییەکاندا. ئێمە دەبینە خودی شتە سەرسامییەکە. هەوڵ مەدە ئازاد بیت لە ئارەزوەکان چونکە ویستی ئازاد بوون لە ئارەزوەکان بۆ خۆی ئارەزویەکە ناتوانیت جێگیر بیت چونکە هەوڵی جێگیربوون جوڵەیە درک بە جێگیری بکە کە هەمیشە هەیە و پێشوەخت ئامادەیە ببە بە جێگیریەکە و بزانە

ئەگەر سنووردار بیت ئەوە ئیگۆیە ئەگەر بێسنوور بێت ئەوە ناکۆتایە و ڕاستیە مەزنەکەیە ئەگەر باوەڕ بکەیت کەچی وتراوە ئەوە لە دەستت داوە ئەگەر باوەڕشی پێنەکەیت هەر لە دەستت داوە باوەڕ و بێباوەڕی لە هەمان ئاستی زەهندا ئیش دەکەن ئەو دوانە پێویستیان بە زانیارییە، بەڵام گەر بچیتە ناو لێکۆڵینەوەی خۆتەوە، هەموو بوار و لایەنێکی بوونت تاقی بکەیتەوە، بگەڕێی بە دوای ئەوەی کێیە کە پشکنینەکە دەکات، ئەگەر بە پێی ئەم بنەمایە بژیت کە دەڵێت، ویستی من نییە بەڵکو ویستی باڵاترینە کار دەکات. ئەگەر نیازت هەیە گەشت بکەیت بۆ سەروو هەموو ئەو شتانەی کە دەیانزانیت، ئەوا لەوانەیە دەگی ئەو شتانە بکەیت کە هەوڵ دەدەم بیان لێم تەنها ئەو کاتە خۆت تامی دەکەیت تامی ڕازە کاریگەرە قوڵەکە و جوانی بوون و بەسادەی دەکەیت ئەگەرێکی تر بۆ ژیان هەیە شتێکی پیرۆز هەیە شتێکی ناڕوون هەیە کە دەتوانرێت لە قوڵاییە جێگیرەکانی بوونت بدۆزرێتەوە لەودیو چەمکەکانەوە، لەودیو دۆگماکانەوە، لەودیو چالاکی و پەسەندکردنەکانەوە. بەڕێوڕەسم و مەشق و تەکنیکەکان بەدەست نایەت. هیچ چۆنایەتیەک نیە بۆ بەدەستهێنانی، سیستەمێک نیە، ڕێگەیەک نیە بۆ ڕێگاکە. هەر وەک لە زێندا وا دەڵێن. دۆزینەوەی ڕوخسارە ڕەسەنەکەیە کە لە پێش لە داهی بوونت هەبووە. ئەمە مانای ئەوە نیە شتی زیاتر بۆ خۆت زیاد بکەیت. ئەمە بوونە بە ڕووناکی خۆت ڕووناکێک کە وەهمی خود لا دەبات ژیان هەمیشە پڕکار دەبێت دڵ بەردەوام بێ ئارام دەبێت تاوەکو دەگاتە ئارامی و پشوو لەو ڕازۆ نهێنیە کە لەسەر و ناو شێوەیە